नमस्कार मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सभक स्वागत अछि आइ प्रथम दिनक अभ्यास में स्वर वर्णक अभ्यास करब आ स्वर वर्ण के अंतर्गत आइ अ आ ई ई उ उ के अभ्यास करब देख रहल हेबै जे देवनागरी में ई छओटा वर्ण जे छै से लिखल अछि आब देखियौ जे एकरा मिथिलाक्षर मे केना लिखबै। सर्वप्रथम देखियौ जे अ केना लिखबै। अ लिखै के लेल सर्वप्रथम देखियौ एकटा ई आकृति लिअ। एना के एगो आकृति बनाउ। ठीक यह में एत से ई ई एना के दू जकां बनबैत एकरा एना के नीचा में करू आ एकरे त्रिभुज जकां बनबैत ऊपर करैत एकरा एना करू ई भऽ गेलै अ आब एकरा तीर के माध्यम से देखियो जे केना बनेलियै सर्वप्रथम हम एकटा ई आकृति लेलियै मतलब ई एना कऽ घुमेलियै एहिमे फेर ई एना कऽ दू जकाँ बनबैत नीचा अनलियै आ एकरे एना कऽ त्रिभुज जकाँ बनबैत फेर ऊपर करैत एकरा ई लाइन के लाइन के टच करैत एना के

तहिना आ केना बनबै बनेबै से देखियौ अ और आ में देखियो देवनागरी में जे की अंतर छै अ आर आ में सिर्फ एक रत्ती अंतर ई छै जे आ में एकटा डैर लागल छै तऽ एहियो में सर्वप्रथम अ बनेबै तऽ अ अहाँके पते है देखेबे केलहुँ हँ अ एना कऽ बनतै पहिने ई एना कऽ आकृति लेलहुँ इएहमे फेर ई एना कऽ दू जकाँ मिलबैत

ई भऽ गेलै आ तऽ अय में एकटा डंडा लगा देलियै तऽ आ भऽ गेलै पुनः देखियौ सर्वप्रथम हम की केलियै एकटा ई आकृति लेलियै बनेलियै अ के लेल पहिने अ बनेलहुँ एना के त्रिभुज जकाँ अनैत फेर ऊपर लऽ गेलहुँ आ एकरे तऽ एकरा एनाहियो कऽ सकैत छी जे एना के डारि दऽ दियौ एना कऽ दियौ आ फेर ई ई भऽ गेल आ तहिना अ आर आ के वैकल्पिक रूप से हो छै तो ओकरो चर्चा कर लै छी सर्वप्रथम अ के वैकल्पिक रूप देखियो अ के वैकल्पिक रूप देखबे तो वैसे अहाँ के आ के वैकल्पिक रूप के सेहो आभास भ जायत तो ई वृद्धि तो हम कहबे कल हूँ एना कि ई आकृति ले लिए यह में ई दू जगह बनबे आ एक टच करत ऊपर लगलिए तो ई भ गेलै अ दोसर विधि जे छै

तकर वैकल्पिक रूप भऽ गेलै जे एना के तीन जकाँ बनेलहुँ एकरे नीचा लऽ गेलहुँ ऊपर ई भऽ गेलै आ ई अ के वैकल्पिक रूप भेल ई आ के वैकल्पिक रूप भेल अपना सबके फॉलो ई अ ई आ के करबाक अछि ठीक तहिना आब देखियौ ई केना लिखबै ई लिखेनाइ बहुत आसान छै एहिके लेल सर्वप्रथम एकटा एहन आकृति बनाउ ई एना क ई आकृति बना लेलहुँ ठीक आ इहे में ई आकृति एत से जे छै से एना के नीचा में आनैत पहिने नीचा आनू आ फेर एकरा ऊपर क दियौ ई भ गेलै ई हर्ष की ठीक पुनः देख लियो उनकी के लिए ई एना के एकटा आकृति बनेलिए ठीक छे आ एकरे जे छे से ई एना के ई हिस्सा के नीचा ने एकरे ऊपर लग के एना कर दिलिए तो ई भ गेले ई हर्षी भ गेले आप देखियो ये दीर्घी में की अंतर छे हर्षी और दीर्घी में इमे ऊपर में रेफ लगा कर दीर्घी लिखल जाए देवनागरी में तहिना ऊपर में तो रेफ नहीं दक ई नीचा में ई आकृति एगो जोड़ दिल जाए छे तो ई भ गेल अहा के दीर्घी ई बनबे के लेल ई आकृति बना क एकरे एना क नीचा आनि क ऊपर आनि क ई बनेलहुं तो ई हर्षी भ गेले ठीक एहने आकृति बनेबे नीचे हम है फिर ऊपर लऽ गेलियै आ इहा में ई जे जोड़ देबै तऽ ई भऽ गेलै दीर्घी ठीक आब ऊ देखियौ हर्ष ऊ केना बनेबै आ हर्ष ऊ जहन अहाँके आबि जायत लिखब तऽ दीर्घ ऊ सेहो जे छै से अहाँ आसानी से लिख सकै छी तऽ हर्ष ऊ देखियौ हर्ष ऊ के मिथिलाक्षर में तीन टा रूप जे छै से भेटैत अछि हम तीनू रूप के चर्चा करब सर्वप्रथम जे रूप के अहाँ के एडॉप्ट करवा के जे लिखवा के अपनेवा के ओ रूप देख लियो तो ओहि के लेल जे छै से ई एना के एकटा आकृति बनेलहुँ आ इहे में छै से ई एना के जोड़ देलियै त ई भऽ गेल अहाँ के उ ठीक तहिना पुनः देखियो अगर तीर के माध्यम से हम पहले की केलिए एना के ई एगो आकृति बनेलिए मतलब नीचा मुँह अनलिए एक एना के घुमा के ऐसे के आ ऊपर में से ई एना के लगा दिलिए मतलब एना के बना के नीचा मुँह आप जहन ई यहाँ देख लेली जे हर सुना बनले तो दीर्घ में की छै देवनागरी मंत्र ई लागल छै में पाछा में एत ई पाछा में नहीं लग के जस्ट एक नीचा में जेना ई में लगेलिए तहिना अहियो में छै से ई एना के लागि जेतै तऽ ई भऽ जेतै डेढ़ के पुनः देख लियौ ई पहिने ओ बनेलियै आ इएहमे जे ई दोसर एना के लगा देबै तऽ ई भऽ जेतै डेढ़ के ठीक छै एकर वैकल्पिक रूप पर सेहो चर्चा करब जेनाकि हम कहलहुँ जे तीन तरीका के जे छै से ओ लिखल जाइ छै तीन तरीकासँ तीनू सही छै अहाँके

दीर्घ भऽ जेतै ठीक तऽ आइ अपने सब स्वर वर्ण के अंतर्गत अ आ ई ई उ उ के अभ्यास केलहुँ धन्यवाद